Ápe jajapo programación ñemongeta tavaguándi oñondivepa hínavéicha muy familiar la ñande programación hína porque oĩ compañeras de trabajo katupyry ápe omopyenda ñande Ñande rembiapo ñemongeta tavaguándi hína. Ápe la compañera Natalia Fernández ojapo jeýta ñandéve peteĩ marandu mamáva oguereko la suerte este día onohẽvo premios del sorteo benéfico para beneficiar a su hermana, hasykatúva hína oreko peteĩ cirugía que es amigdalitis agudos mba'émo, ikatúva jarrepasami la ñande mamápa onohẽ'akue la sorteo ha mba'épa okorresponde káda únove kompañéra. Si, Gregorio González onohẽ primer prémio ha'e a vale de compra por ciento cincuenta mil péa Capripe g̃uarã. Segundo premio ha'éa vale de combustible por cien mil, onohẽ Juana Martínez Ñuapu'avegua. Tercer premio ha'e un equipo de terere, onohẽ Mercedes Corina Aquino de Jara. Ha por último la premio ha'e peteĩ rulero con peine alisador, onohẽ María Paz González Cerrito oĩ la ñane boletare. Ha péa ha'e la ganador escuera ha muchísima gracias por la colaboración. Péicha oĩ ñanendive la compañera Natalia Fernández ha péa ha'e la esencia de la radio, radio comunitaria yajapo comunidad común unidad y qué mejor yajapo gesto solidario oñondivepa asi que

Ñemongeta tavaguándi. Ñomongeta tavaguándi. Akompletárã. Péva, pórke ñañemongetárãngo, ndaha'éi paraguáyo mba'e he'ivétei ñande audiénsia peteĩ aje ape. Mba'e la aktivida prevísto oĩva hína déntro de lo ke es lo que corresponde a la actividad de manejo y manejo de suelo y mecanización mba'e actividad la ñambo añetéta hína enseguida lento ma oĩ hína ese hína. Ha principalmente ko don Abilio ñande jaguereko la metodologías de extensión rural ajépa. Ha upe akuápe oĩ la una de las metodologías ha'e a la jornada técnica Ha mediante upéa rohechakase algunos líderes de la zona, autoridades, técnicos de campo, productores, ajépa peteĩ actividad, peteĩ trabajo omoakãha hína la comunidad indígena Tekojoja en la persona de su líder el señor Benito Barreto, verdad? oñekarama mbaretéa hína Ministerio de Agricultura-re ha omoambuéa hína la trabajo a través de parcelas de rubros de renta y también parcelas de abono verde. Ha og̃uahẽma hína pe abono verde época de manejo ha'éa hína la ikýpe, o sea, estado lechoso he'i umi oñe'ẽkuaa aja.

quien con mucha apertura oñekarama ko ko actividad re hína ha romañetese hína agradeciendo avei nde la espacio ikatu haguãicha ña promocionar la ancha gua actividades. Péa ikatu ja repeti la comunidad, la fecha, eh. Ha mávapa independientemente avei la comunidaguakuéra ikatu avei oparticipa hína de este tipo de emprendimiento? Sí, señor Abilio. Eh, principalmente la comunidad indígena es tekojoja, ha'e hína opyta en el distrito Jasykañy, Y la colonia es Barrero Villar, la fecha es el veintisiete de septiembre a partir de las siete hasta el medio día ha proyecto pima pe menciona va'ekue omoĩta la portillu hína upéva opedía g̃uarã ha jahárã jakaru hag̃uáicha oñondivepa Abilio. Oĩ porã, jarekópa peteĩ kalendário, peteĩ prográma pára el día ikatúrõ jaguareko hína jasosialisami hag̃ua hína tenduhárakuérandi. Jaguereko, don Abilio, la prográma de esa fécha está dirigído

Abonos verdes de invierno, aplicación de cal agrícola. Otro objetivo ro rome'ẽa chupe importancia es jakua jaikuaaka la manejo post cosecha de cebolla de bulbo, almacenamiento ha ñande compañero especialista en cadena de valor oñe'ẽta ñande ahí la eh cadena de valor del rubro de la cebolla. Iñimportánte akonsidera pórke mucha vése la ñandeproduksión de cebolla en Paraguái oĩ amenasádo o en pérdida por káusa de ke ndajajapói peteĩ buen maného poskosécha, entónses tapichakuéra ohechukáta ñande upépe mba'éichapa la kurádo la kosécha, la mba'e prodútopa ikatu jaaplika, la areve jareko hag̃ua almasenádo. Ha upéi katu jareko estación oñeproporcionáta ñande información sobre peteĩ mejor rotación jajapokuaa sobre avena pe ñamaneja ie, mba'eichagua herbicídapa ikatu jaipuru para desecación ha algunas técnicas de manejo aja jajapokuaa ndajarekóirõ en posibilidades las herbicidas.

Ha tu dinamismo ayea para demostrar el uso correcto de cal agrícola, plantas indicadoras de acidez, aplicación correcta, importancia de la corrección de acidez del suelo. Upépe ne acompañáta hína ñande compañero ikatupyry avei ko'ã témape Jefe Técnico de ALAD yvypytã, ha'e Aladio Rojas. Ha jarekóta peteĩ segunda estación, ha'e a la manejo post cosecha de la cebolla, oĩta a cargo del Ingeniero Agrónomo Casimiro Ortega, especialista en cadena de valor. Upépe oacompañáta chupe tapicha Emmanuel Méndez, ha'e técnico de la zona ha oĩ aĩ por el proyecto Pima. Ha'ekuéra ohechakáta ñande pe curado de la cebolla de bulbo, Mba'eichagua téknika pe jaipuru arã fungisida ikatu añambohasa pe pono imbiru ñandehegui? Ha e Ingeniero Casimiro atu ikatupyry cadena de valor he'ise mba'éichapa ikatu jahepyme'ẽ pe cebolla hi'a. Tercera estación-pe jaguerekóta rolado de avena negra Demostración de acamado con rolo cuchillo, Jaipurúta avei peteĩ saranda claseadora de granos de semillas de maíz ha jahechakáta tapichakuérape pe pulverizadora jaipurúva con protector para carpida dirigida, oje'éa chéve pe mel gaite pende ñañohẽ hag̃ua pe Glifosato umi matato ja'éva hína. Upépe hína ñanembokatupyrýta Ingeniero Alcide Iturbe, técnico del MAC, ha oñe'ẽva peẽme hína Griselda Celaya, especialista de suelo. Jarekóta peteĩ cierre ñomongeta guasu hína upe guive

Omoĩta hína la Portillo ha oapoja fuertemente kóa ko evento. Iporãitei ningo a programación a pero ñahendu na pulka paraguaya ha upéi jasegi ñañomongeta aja. Está bien don Abilio. Umi bailable mía ikatu hag̃uáicha.

Ko'ápepecha ñaĩ hína ñemongetápe ko la ingeniera agrónoma Griselda Celaya, especialista de suelo de la Dirección de Extensión Agraria. Ingeniera, ñañe'ẽ abono verde-re, ko'ág̃a ñasẽ jahao invierno-gui, ja'e hína ko tembiapo ári por lo menos, Jajapotaha tembiapo paha hína sobre abono verde de invierno. Péapa péicha hína ha oimérõ péichake nañae ombe'u mi ore mba'eichaguápa la abono verde oñemba'apo hague hína amoite comunida, mba'éicha héra comunida? Tekojoja. Tekojojápe. Ha peichaite hína, Abilio, la Dirección de Extensión Agraria ajépa a través del programa de suelo oprovee kuri tapicha kuéra comunidad indígena pegua a través de su técnico semillas de avena negra, abono verde de invierno aja ikatu haguãicha ojapo hikuí la cobertura ha la parcela semillera a la vez jaikuaa háicha la abono verde oreko múltiples beneficios aja para el suelo.

Rojapo pe la prueba e la okara perõ mengo la e koga kuera oñandueteei pe seca ha inclusive oi temperatura oguahẽ hasta 50, 60 grado ha ña somete peteĩ estrés la ñande planta, la ñande kóga kuérape, entonces kóa ko abono omitiga péva pe pártepe, en una gran parte ojapo pe microclima he'íva hikuái aja oestabiliza peteĩ temperatura de veintisiete, treinta, hasta treinta y tres grados la según la estudio aja la oĩhápe la cobertura og̃uahẽ. Entonce upéva upe tembiapo la omo ambuesé a lo mitã hína ha ohechauka tapicha kuéra chokokuéve. Ingeniera ko kuehépe se kapukuete ou ñandéve ha la yvyperõme oñemitỹva pe rramaty umi aiko pe che oĩ sesenta grádope ojylento oíve Ijeheguireínte oĩ con la luz del sol, ko'ág̃a nde ere ore la oguereko ie la avon, eh, avena tykuguemíme mba'e ñañotỹ ie por lo meno pe sesenta grado oĩ oguejymo'ã lo normal treinta grado-pe, ha cierto fenómeno de falta de rama semilla umi eh, diferente amo'ã. Así mismo Edonavilio, jasalva amo'ã algo-pe kuri aja la sekapuku. Jareko experiencia algunos compañeros del área ya quince milímetros nde orregistra va'ekue lluvia durante todo el ciclo vegetativo del maíz, por ejemplo. Ha con cobertura permanente igual oguereko buenos rendimientos porque omantene chéve pe humedad pe coberturavýpe aja. Entonces

Nomoingemo'ãi la pláta a lo mehór kómo produksión, péro pe kóga oñeñotỹva la abóno verde ári, upéva el dóvle, el tríple oprodusíta, ha por lo tánto ha orrekuperáta la ijyvývare, por lo tánto por ése ládo oñeanalisave va'erã kómo produktór, kómo produktóra. Asímísmo Edon Navilio oĩngo. Mba'éichatipa héra pe sientífiko mano'akue hína he'íva la evolusión se da en la adversidad he'íngo. Ha ñande pe adversidad jahasa'akue pe heta mba'éma como productor y como técnico aja ñanemopensárarã. Heta jahasa asy ko seca pukúpe ha heta la problema consecuencia oĩ la.

Ñande ja ñakambiaimiarã pe concepto ha la abono verde oreko la ibeneficio, solo que como como todo tiene su proceso, ha'e oguerekói avei la iproceso ha upéa upe upe tiempo ñañeha'ãrã ja respeta jepa ha jahecha beneficio a corto, a mediano y también a largo plazo. Upe ári Ojepresenta peteĩ fenómeno ko'ág̃a ja oĩngo la perhuísio de kámpo ojeje'yre la segúro agríkola, la segúro sóvre la pérdida de produksión. Péro pe renondépena upéicharõ ñañembo'y aígui kómo segúro produktívo jajapo avei la práktika korrespondiénte anítei jaasegura la produksión.

Independientemente kóa ko parcela ko comunidad indígena pegua piko oĩ otras parcelas hína ojejapotaha tembiapo o jajahasátama otra etapa pe de repente abonos verdes de verano pe ikatu hag̃uáicha avei ñamosarambimie hína experiencia productor por autor apytépe. Jaguereko avei hína otras localidades-pe compañero-kuérandi la parcela demostrativa ha avei jaguereko parcelas de abono verde para manejar hína porque ko vuelta-pe pe la helada ndaha'éi ñaroitereíva entonces la abono verde de verano avei ha'e la Ndo, noñandu valéirõ la helada, ha'e orrebrota ha tranquilamente osegi la iciclo. Pe ñande rógape ngojaha ñande ñag̃uahẽ con mucha libertad, ñañedesenvolve ñandegustahápe, ha la parcela-ngo por lo menos upéai avei la iñanaiterei, porque ndohói la visita chupe, pe visita oĩrõngo De rrepénte ni ñande róga ryepýpe nañañedesenvolve porãiha upeichaite avei por lo ménos la ñana rangue jaitýrõ chupe peteĩ abono vérde omo'ã ambue avei inklúso ha odepende ñanderehe, pórke ha'ekuéra oĩ hógape, sin embárgo ja'ataka chuguikuéra la hóga ha ndoñemenovéma ojeprokrea ogueraha mba'e porã ñandéve pe ógapýpe. Upeichaite avei heta che la abono vérde. Ingeniero. Upeichaite katu voi don Abilio hína pe ñana vece o ñana ári o en vez de ñamoñanandy la invierno umívape hi'ãite aja ñamosarambi la semilla de abono verde ha jajapo he'ia hikuái la preparación biológica de suelo aja a través de plantas de cobertura ha upépe ja difícilmente Jajapo la rastroneada para los cultivos de estación aja. Jajapo choteĩ preparación, buena preparación del primer año ha upéi jaháma hese con la siembra directa a través de planta de servicio he'i a'i chupe hikuei, la abono verde upéicha ojehero a'i hína ultimamente. Ingeniera, tapichakuéra. Orrekurrisea ñande servicios institucionales-pépa mba'e mensaje ja'emíta avei, porque oime'ãngo tapichakuéra oĩ ijapysakápe avei oguereko interés ha iñimportánte avei ñande la ñande actor de asistente técnico ahí ñambo'ejymi tapichakuéra oĩva hína ijapysakápe. Así es, don Abilio, ñaime hína ápe ñande oficina

de su función ha la nohepyme'ẽmo'ãirõ ha'ete ndojaposéi ha ha'ete ku oestorva chupe la oñotỹrõ la algún planta de cobertura aja ha entonces heta jaguereko la oprende akuépe la primeras capacitaciones osegi ha otopa la beneficio pero heta parcela roguereko ai péicha la Tembe tembe he'i háicha ñañe'ẽ porãsérõ aja la e solamente a veces, a veces ojarra como algo beneficioso pero por momento ahí no noñekarama hatãi hese. Ha por lo menos upéva umi umi trabajo la ofalta por nuestra parte aja jajapo más

Ha más que reiterar a todos los compañeros de trabajo, técnicos del sector, productores, líderes, autoridades aja jajatopapami pe 27 Barrero Villar-pe ha ñañomongetami ko tema de suelo-re ha la cebolla avei que oñeintroduci ha'ehina como un rubro de renta en la zona. Y bueno, aguiyémante por la presencia Micrófono programación siempre abierto las veces de que quieran ha Natalia nde avei upéicha avei siempre la programación abierta kuae teĩ radio comunitario pe la inesencia ha ñandehachaite jajapo la programación ñañontende hag̃uáicha así que los jove a compañera-pe agradece la presencia y feliz resto de jornada. Muchísimas gracias don Abilio. Buenas tardes. Natalia. Muchísima grásia don Abilio ha buenas tarde. Muy bien. Péicha ñamohu'ã ñane rembiapo este día Aragua ha Ñandejára ha Tupã sỹ he'íma guive neĩ ñaĩjeýta ko'ẽrõ oñondive a partir de las tres de la tardes hasta las cuatro de la tarde. Muchas gracias y buenas tardes.